Abamenyi korwa ase chinsemo chia Nyatieko nigo bemurunganeirie okogenda komentekana kw'emebasakano y'ebaara ase ebaara enene ya Kisi, gochia ase chinsemo chia Nyatieko ase amatuko a bwango iga. Aa Nyatieko,
oyomba abe okuure omong'ina obonyo, ase engencho y'amatuta atabekirie epaara mwancheranire ng'a
Igo baira ribaga erio gokora amasabo ase ebaara eyio buna enchera yamo y'okomoinyora Nyagosira Sabina obonyo sese, oyore omong'ina bw'emiaka emerongo etano etato na kianda, oyoumberanete namakweri chingaki arenge kwamboka.
Oyosirire iga oyo omake omoke, omwabo tata. Twamenyire nere emiaka emenge, tokinete nere omong'ina omwororo, ngoeta arenge para, ase epaara eye ya nyatieko yakorire abanto abange. Abanto ba nyatieko bakurire, batebire epaara eye ebekwe amatuta, batebire engaki eme enyinge. Nigo bamentire buna emeboso kane emenge, nigo yabatigire abange basiretie amagima abo, abwo ase abande bagendete kong'ura chingoma goika bono. Korwa epaara eye ache taa koruria atwenya mpaka mwisho wa lami, igo tokobara abanto bakure 25 mbarenge rende naende eserekari mokaganeti gose motigare mogambere naende mbarenge motagete bakwe. Nao nakoreire abwo ng'ichanete, omong'ina one nere bw'omoerio. Tiga amagwencha are nyomba, omogaka ombete iga asung'unaneti okoboko, omogaka o kiro iga abunegete, na oyonde natwometu iga iga igoro, tomaeti buna akagendererete. Nao nare gokorera abwo, ogosagoka. Okoboria, Bono nigo kwabekirwe gochia ase ekeombe keria geteneete obosombi, kianete ase Kobwatanera nabaraai ao abwo na korwa ase ewodi eria ya Nyatiekwe naboigo mobunge bwe chinsemo chia Kitutu cha Chesouth omosike Anthony Kibagendi kobeka chinkwana na koenekea buna nkobeka bare amatuta y'ogokeyia chimbero erio okoenekea buna amakweri anga buna ayio ngotangeka are. Nabaraai aba baito tochorete nchiakera omo MCA nchiche omo MP nabwo abwo togoikera ng'a ngoika ririri abanto baito barakwe erinde moigwe ng'a Abanto bakure, moborie eserekari egere etobekere amatuta. Ninki gekogera abarai baito batari kobeka amatuta ase epaare ya Airiranti anchoito orenge omwororo, ore gotokonya gokina? Gaki twasabire, nkorera tore, twasabire eserekari, omoMCA o Nyatiekobwote, MP, Kibagendi, na abarai bande Onye epaara eye tori gochia kobekwa amatuta, igo togosoka paara, tosimeke amatoke.
Abanto baito nkoera bare ogosaba kwa niaba y'abanto ba Nyatieko, igo togosaba iga, komoranche eserekari tobekere amatuta iga iga, inki toganeretie amatuta? Chisukuru chiaito noo chire igaa, Nyatieko secondary noo ere, primary noo ere, Ebate noo ere, Mwechobori noo ere, korwa epaara eye aache taa, korwa riatwenya mbaka mwiso wa lami, nigo tokobara abanto bakure 25. Abarundi aba bodaboda boigo nigo baboorigwe koba maiso chingaki bagokora obosombi bwabo ase epaara eyio. Egento nare gosaba abamura baito be chipigipigi, mwatwarire espeed ere igoro, nere ekogera nyore ndiria omomura oyo ore kogendia epigipigi arenge espeed ya inse otanga tagete gotwoma omong'ina. Gose korigereria chiachari chiabeire ase ebare eye yaito, over speeding ye chipigipigi. Abana kwanyora abande bakwebundiserenire ebara, buna bono ekesi kia omogaka nabogori na egari yane amanyinga aichire ime, okorokwa okiro. Omogaka oria iga atwometwe nomwana ore kwebundisa. Kwao otagete kobundisa omwana onde, moire egetii gie school mobundise roho teri highway. Inko ripoti ria egeteseni gia Voice of Victory korege ase ewodi ya Nyatiekwa igotoka ime ebunge ya Kitutu Church South ekaunti ya Kisii, inche nigo nkorokwa Eric Maube.